P'nawn da i chi gyd. Dwi yn hapus ofnadw i allu uh, croesawu'n tri gwesta i ni. Elin Jones, aelod seneddol ni ym Mangheredigion a Llywydd uh, Senedd Cymru. Uh, Carwyn Jones, uh, aelod seneddol Pen y Bont yr Ogwr ac unrhyw weinidog Cymru. Uh, a wedyn Owain Phillips, gohebydd gwleidyddol ITV Cymru. Nawr, yn ogystal â bod yn dri person uh, fi'n siŵr sydd o ddigon i weid am wleidyddiaeth Cymru, um, yr un peth sy'ch chi'n gwybod am y tri yma yw bod nhw hefyd yn gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth uh, ac yn amlwg wedi gwneud yn dda iawn uh, ar sail yr addysg maen nhw wedi gael. So, uh, diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. So, yy beth hoffen i ofyn i chi wneud os allai yw siarad am ryw bum munud yr un, myfyrio chydig bach ar yy wleidyddiaeth Cymru yy yn 2020, yy a mae 'di bod yn dipyn o flwyddyn yndyw 'i? Yym So ychydig bach o'ch o'ch yym yy reflections chi ar ar yr hyn sy' 'di digwydd yma yn y flwyddyn diwetha', a wedyn cyfle i fyfyrwyr i holi cwestiynau i chi, yy os 'di hynna'n oreit? Yym ga i ddechre yy Elin ga i ddechre gyda ti? Ocê yy iawn yy pnawn da bawb a dwi'n yym newydd gyrradd nôl o'r Senedd yn yy Gaerdydd yym a dwi 'di cyrraedd nôl i Geredigion ac i yy Aberaeron dim ond jyst mewn pryd felly dwi 'di rhuthro mewn i'r tŷ ac fel nifer fawr o bobl ar hyn o bryd 'yn ni'n neud lot fawr o'n gwaith yn yn yy rhithiol yym ac wedi neud ers y cyfnod hynny o yym o'r pandemig yma yn uh, cychwyn. Ac wrth gwrs mae'r pandemig uh, wedi bod yn gwbl greiddiol i holl wleidyddiaeth um, a llywodraethu Cymru dros yr uh, flwyddyn uh, ddwetha yma ac yn wir wedi gweld rhywfaint o newid ar uh, wleidyddiaeth a dymuniad etholiadol pobl uh, yng Nghymru wrth iddyn nhw feddwl am sut maen nhw'n bwriadu pleidleisio yn mis Mai y flwyddyn nesaf. Fe ddechreuon ni'r flwyddyn wrth gwrs gyda uh, yn dilyn etholiad San Steffan lle oedd y blaidoriedd wedi uh, gwneud uh, tipyn o argraff yn yr etholiad hynny hyd yn oed yn, yn Nghymru ac fe oedd yr polau opinion yn dangos fod yna gryn gefnogaeth i'r um, wladwriaeth yn fwy nag arfer a yn uh, hyd yn oed yn cael ei rhagweld ar gyfer etholiadau Senedd Cymru. Um, wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen ac wrth i uh, coronavirus a falle hyd yn oed Brexit um, ddylanwadu fwy fwy ar, ar pobl yng Nghymru, mae'r wleidyddiaeth a'r pol opinion yn ni yn dangos fod yna uh, swing yn ôl tuag at uh, y Blaid Lafur a falle tuag at Mark Drakeford fel arweinydd y Blaid Lafur yn, yn enwedig yn sgil hynny. Ond mae yna dal gyfnod o 6 mis, oes e 6 mis? Uh, oes bosib, just about 6 mis i fynd cyn fod yr etholiad seneddol yna yng, yng Nghymru uh, eto. Felly mae coronavirus, Brexit i raddau hefyd, ond wedi coronavirus, yn cael effaith ar wleidyddiaeth yng Nghymru yn un gystal ar uh, sut mae bobl y Cymru mynd am biti i bywydau nhw, achos beth i ni wedi weld a ddysgu yn ystod yr uh, naw mis diwetha yma yw fod gwleidyddiaeth, fod llywodraethu, fod senedd yn cael dylanwad ar fywydau pob dydd pobl yn uniongyrchol. Pobl wedi dysgu yn sylweddol fod lot fawr o'r penderfyniadau sydd yn ymwneud â meysydd polisi domestig nawr uh, fod rheini yn gorwedd yn, uh, yng Nghymru ac yn y Senedd ym Mae Caerdydd a'r penderfyniadau hynny'n cael eu gwneud gan Lywodraeth yng Nghymru ar sut mae uh, addysg yn cael ei ddarparu ac i ni'n gwybod hyd yn oed prynawn yma, um, dwi'n deall fod yna gyfarfod yn uh, uh, rhwng uh, gweinidog addysg uh, Cymru gyda, gyda yr undebau athrawon i benderfynu ar, ar a fydd ysgolion yn, gallu, yn cwrdd yr wythnos nesaf neu yn, neu yn dysgu'n rhithiol, felly mae uh, gwleidyddiaeth yn effeithio ar hynna reit ar y foment yma wrth fod ni'n siarad a fe fydd yna benderfyniad mae'n siŵr gan Kirsty Williams uh, yn dilyn yr cyfarfod uh, hynny. Ac felly, i ni'n gweld fod yr wleidyddiaeth yna yn effeithio'r fywydau pob dydd pobl, yn y gwasanaeth iechyd, sut mae arbed bywydau pobl ac hefyd sut mae busnesau uh, yng Nghymru wedi lli cario ymlaen gyda'i gwaith neu, neu wedi methu cario ymlaen gyda'i gwaith. Ac beth sy'n eitha diddorol felly yw yn ystod y pandemig yma, i ni wedi gweld le reit ar y cychwyn nôl y mis mawr, fe, fe oedd yna rhywfaint o gydsynio uh, rhwng y pleidiau gwleidyddol a'r um, beth oedd yn angen rheidiol i'w wneud, yr clo mawr cyntaf yna, ac fe oedd pob mwy na lai pob plaid wleidyddol yn, yn cefnogi gwneud hynny. Ond wrth i'r misoedd fynd yn ei blaen, i ni wedi gweld gwahaniaeth barn a phwyslais gwleidyddol wedyn rhwng y gwahanol bleidiau a'r beth oedd y peth cywir i wneud neu beidio. Mae'r Senedd wedi cwrdd, fel o'n i'n dweud, yn rhithiol ar y cychwyn, y Senedd gyntaf yn y byd i gwrdd drwy Zoom yn uh, rhithiol, pob aelod yn gallu uh, cyfrannu yn weddol o gyflym ac yn gwneud hynny o'i um, cartrefi pan o'n nhw methu symud mwy na 5 milltir o'i cartrefi nhw, felly o'n i'n cadeirio'r uh, Senedd uh, o'r union sofa dwi'n uh, eistedd uh, arni fan hyn yn Abreiron am gyfnod hir iawn. Erbyn hyn i ni yn cwrdd fel Senedd uh, fel 20 o aelodau yn y siambar a 40 o aelodau ar uh, Zoom oherwydd rheole pellter cymdeithasol, hynny mae'n gallu ffito fwy na 20 mewn uh, i'r siambr hynny, ac felly mae hynna wedi effeithio, dal i effeithio yn uh, gwaith bob dydd ni. Ond drwy'r cyfan, i ni wedi cynnal lefel scrutiny ar benderfyniad, benderfyniadau Llywodraeth Mark Drakeford reit drwy'r cyfnod hynny. Ni wedi scrutineiddio'r ddeddfwriaeth sydd yn rheoli pob agwedd o fywyd o beth ni'n neud erbyn hyn, yr rheoliadau coronavirus. i ni wedi uh, gwneud hynny a phledleisio ar hynny um, uh, drwy bleidlais uh, o bell yn hytrach na beth chi'n weld yn San Steffan le dwi'n meddwl o hyd maen nhw'n ciwio'n hir ar gyfer uh, tir cyffredin a phledleisio mewn ffordd uh, digon hen ffasiwn yna uh, o hyd. Felly um, I ni fel Senedd wedi ceisio ymateb mewn ffordd mor fodern a phosib i, i beth i ni'n wynebu, um, ond i ni wedi gweld fod gwleidyddiaeth yn y flwyddyn ddiwetha yma wedi, wedi um, uh, dylanwadu ar fywydau pob dydd pawb yng Nghymru. Um, ac os ydw i'n chwilio am unrhyw oleuni allan o'r cwbl hyn, um, yna'r goleuni hynny yw fod ymwybyddiaeth pobl Cymru ym mhob cwr o Gymru erbyn hyn o'r ffaith fod datganoli yn real ac yn bodoli ac yn golygu bod penderfyniadau yn y maes iechyd, addysg, busnes ac yn y blaen yn cael eu penderfynu ar lefel Cymru. P'un e ydy pob un yn cytuno gyda'r penderfyniadau hynny neu beidio. Um, dyna beth yw uh, reality erbyn hyn a dyna beth yw democratiaeth achos bobl fel fi a Carwyn wedyn sydd yn, yn atebol i'r bobl i ni'n cynrychioli uh, yn yn gwanhanol ardaloedd ni am bob un o'r penderfyniadau hynna sy'n cael eu cymryd. Gwych, Na, i gen i, gen i fi. Carwyn, gael ddod atoch chi nesa? Ie, dim problem, prynawn da bawb. A ie, yeah, beth yw'r beth yw blwyddyn, dwi'n meddwl, ni wedi gweld uh, uh, eleni. Neu wrth gwrs yn uh, rhagweld bod ddim yn ei ddigwydd uh, o fis mawrth ymlaen, ond i gyd wedi goffod ymdopi wrth gwrs. Nawr, wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd yn y naw mis diwetha, Mae Mark Drakeford fel Prif Weinidog wedi cael llawer mwy o sylw gan cy- gan gyfryngau Llundain a ryngwladol nag es i mewn naw mlynedd. Dwi ddim yn gemeg ennill wrth gwrs, achos bydd ddim yn newid lle na fe, mae rhaid i fi ddweud. A fi'n siŵr bydde fe wedi dewis uh, y ffordd arall i wneud e na'r ffordd mae sydd wedi cael ei, uh, i ddod i arno fe, a'r ffordd bod wedi, wedi gorfod i wneud. Ond i fod yn ddif- o ddifri, beth sydd wedi digwydd y flwyddyn hyn yw bod mwy a mwy o bobl wedi bod yn ymwybodol o beth mae Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru yn gallu gwneud. Oedd mwy o mwy o bobl yn gwybod y siwrd beth a'r, ar Senedd a'r cynulliad o, o, cyn hynny, a Llywodraeth Cymru, felly ddim cweit yn gwybod beth yn gwmws o pwerau y Llywodraeth a'r Senedd. A pan ddechreuodd yr argyfwng hyn, Ond na lawer o bobl ddim yn deall bod beth y Boris Johnson yn gweud ddim yn meddwl bod, bod e'n iawn yng Nghymru. Uh, fi ges i, ges i lawer o bobl yn gweud, well, we've heard Boris Johnson say this, a mae'n i'n goffa gweud, well, dyw hwnna ddim yn bodoli yng Nghymru, wrth gwrs. Erbyn hyn, mae pethau wedi newid. Uh, ar ddechrau'r argyfwng hyn, oedd bobl yn, yn gwylio Boris Johnson yn meddwl, well, no, yes, mae fe'n gweud e, na beth sy'n digwydd yng, yng Nghymru. O fe'n cwrc, wel y fisiodd, uh, fe glywes i bobl yn gweud, wel na, o'n nhw'n deall y gwaniaeth, o'n nhw'n siarad am ein llywodraeth ni, a beth o'n nhw'n uh, cyfeirio at oedd llywodraeth Cymru, uh, hyd yn oed yn ardal Pen y Bont. A felly mae hwnna wedi newid. Nawr, wrth gwrs, byddwn ni gyd wedi dewis rhyw ffordd arall i godi ymwybyddiaeth, yn y setliad cyfansoddiadol yng Nghymru, ond, ond fel yna mae e ar hyn o bryd. A beth ni'n gweld yw bobl, uh, rhai bobl yn wrthod yr holl beth, yn meddwl dyn ni gael um, rheoliadau ar draws y, y Deyrnas Unedig, er bod yna ddim wedi digwydd mewn rhan fwyaf o wledydd, ond y mwyafrif yn gweud, wel, Na, ni'n deall na bod gyda ni Llywodraeth ein hunan sy'n gallu gwneud penderfyniadau ynglyn â ac iechyd y cyhoeddus a mae rhan fwy wedi bod yn gefnogol o beth sydd wedi digwydd lan i nawr. Mae yna spectrwm wrth gwrs o syniadau gan bobl a safbwyntiau gan bobl, ond dyna beth sydd wedi digwydd. Beth felly bydd yr effaith ar yr etholiad uh, rydyn nesaf, ym mis Mai? Wel, byddwn ni'n gobeithio, byddwn ni'n gweld cynyddiad yn y nifer o bobl sy'n dod allan i bleidleisio. Um, Mae'n drenu mawr bod ni wedi cael well, pimp etholiad nawr uh, i'r Senedd, ond heb wedi cyrraedd 50% o bobl yn bleidleisio yng Nghymru. Bydde fe'n beth braf i weld hwnna yn newid ym mis Mai, ac am fod bobl nawr yn gwybod mwy a mwy am beth mae'r Llywodraeth yn Cymru'n gallu wneud, a hefyd y Senedd, byddwn ni'n gobeithio bod mwy o ddiddordeb y dy bobl i'n bleidleisio, achos maen nawr yn deall uh, beth yw'r pwerau sydd gyda ni uh, yng Nghymru. Beth felly bydd yn digwydd? Wel, fe gael ei weld, wrth gwrs, mae'n anodd iawn i rhagweld gwleidyddiaeth ar hyn o bryd os mae pethau'n newid siwr gymaint o wythnos, wythnos i wythnos bron bod. A anodd iawn i wybod beth sy'n ei ddigwydd wrth gwrs, wrth gwrs ym mis Mai. Ond, bydden ni'n gobeithio, nawr bod bobl yn deall beth yw'r sefyllfa yng Nghymru, a nawr, a'n bwysig, nawr bod cyfryngau Llundain wedi deall, achos neu un o'r problemau oedd nhw ddim yn deall uh, beth oedd yn digwydd yng Nghymru, uh, o'n nhw ddim yn deall beth oedd dat, datganoli, i fod onest, ond erbyn hyn mae'r ma wers newydd gobeithio wedi cael ei, ei, ei ddisgio. Fi'n gobeithio gewn ni mwy o sylw gan gyfryngau um, Llundain a hefyd y BBC yn Llundain a falle sydd wedi bod yn iawn o'r blaen. A mae hwnna'n rhywbeth da, wrth gwrs, i bobl Cymru. Y mwyaf o fanylion maen nhw'n cael, um, y mwya bydd y bobl eisiau dod mas i bleidleisio. So felly, byddai ddim yn aros yn yr etholiad hynny. Wedi wneud yn siar i, wel, dwi'n mynd o'r hugen erbyn hyn, ond bydd yn ddorol dros ben i weld yn y gwanwyn. Gwych, diolch yn fawr iawn, Carwyn. Owain? At y ti. Ie, prawn da i chi. Wel, felly bod fi mewn sefyllfa ffodus bod fi'n gallu falle gweud ychydig bach uh, yn fwy falle na, na, na Carwyn a Elin o ran, o ran gwleidyddiaeth uh, a falle y pictiwr ehangach. I fi, fi'n credu falle bod datganoli dan bwysau uh, a fi'n credu bod y status quo um, dan bwysau. So, fyddwn ni am y Senedd a, a, a Llywodraeth fel y status quo. Fi'n credu bod e dan bwysau, fi'n credu bod e dan bwysau o, o ddau gyfeiriad gwahanol. Mae dan bwysau wrth bobl sy'n gweud, ni eisiau cael gwared uh, ar ddatganoli, cael gwared ar y Senedd, troi Cymru yn endid um, Cymru a Lloegr yn y bôn, uh, a ni wedi clywed hwnna wrth y bolish ag ati, a ni wedi gweld uh, y farn honno'n tyfu. A wedyn yr ochr arall y spectrwm, ni wedi gweld bobl y moyn annibyniaeth i Gymru. A fi'n credu bod yr, yr, yr, y ddau safbwynt pegynol yna wedi gwasgu y canol. A fi'n credu, os edrychir chi ar Covid yn, yn benodol, os edrychir chi ar Brexit, mae'r ddau beth na wedi gyrru hynny. Uh, a fi'n credu bod yr pleidiau gwleidyddol nawr, yr Plaid Cymru, uh, Llafur a'r Ceidwadwyr, yn ceisio ymateb i'r i'r tensiwn yma sydd wedi datblygu rhwng yr y ddau safbwynt pegynol yma a a'r canol. So os edrychwch chi ar y ceidwadwyr er enghraifft, mi wedi gweld Paul Davies yn difosgeptic, rhywbeth fi'n ddim yn gwybod os yw e yn, yn ei galon e, ond mae fe wedi ceisio tymlo bod e'n goffod ymateb i'r kind of shift mae sydd wedi bod um, yn yn gwleidyddiaeth ni. A wedyn ar ochr arall, mae ydych chi rhywun fel Adam Price, sy'n edrych ar y twf yma mewn cefnogaeth i annibyniaeth, ac yn meddwl, wel, fel i ni wedi cyrraedd safbwynt lle mae mwy o gefnogwyr gyda Yes Cymru a mwy o aelodau gyda Yes Cymru na sydd gyda Plaid Cymru. So mae fe'n kind of tra graplo gyda'r gyda shift yna. A mae ydych chi Mark Drakeford yn y canol sy'n yn ymdopi gyda, gyda Covid ac yn ceisio kind of chwarae'r tir na rhwng cadw pethau gyda'i gilydd, ond hefyd torri coes unan mewn rhai adegau, herio Boris Johnson mewn rhai adegau, ond hefyd dim mynd mor bell a ag annibyniaeth. So fi'n fi credu bod ni mewn cyfnod eitha diddorol gyda'r etholiad, um, gyda'r gyda status quo yn y dan bwysau. Diddorol iawn, diolch Owain. Reit, 'na'r te fyfyrwyr. Uh, chi wedi clywed gwahanol bersbectifau fanna ar wleidyddiaeth Cymru. Cyfle i chi nawr i holi cwestiynau. Mi allwch chi roed eich cwestiwn chi yn y chat a wna i ddarllen y mas. Neu uh, allwch chi uh, godi'ch llaw uh, a holi'ch cwestiwn chi'n uniongyrchol. Rwy'n dda clywed yy rhai lleisiau os oes rhywun yn mentro. Felly yy drosodd i chi, oes 'na unrhyw gwestiynau? Oes, reit, pwy sydd wedi holi gyda chi i weld y Cai. Helo Cai, ti eisiau troi dy faic arno gofyn dy gwestiwn? Ie, uh, yeah, helo, helo siwmai bob un. Um, ydych chi'n credu bod um, pleidiau llai fel Plaid Cymru a'r Democratau Rhydfydol yn barod i uh, gweithio gyda'i gilydd i creu clymblaid, clymblaid os bydd rhaid? Elin, ti ymlaen ymateb i hwnna? Uh, Wel, diolch am y cwestiwn, uh, Cai, ond um, na i ddim cytuno gyda ti fod Plaid Cymru yn blaid llai uh, i ddechrau. Uh, na i ddim anghytuno gyda ti o ran dyddod yn soddiad gyda'r democratiaid rhyddfrydol felly. Ond yn sicr o ran Plaid Cymru, ni ddim yn ystyried yn un yn un o'r uh, pleidiau uh, llai uh, ac yn sicr yng nghyd-destun y uh, gwleidyddiaeth y yng Nghymru. Yym dwi'n meddwl wrth i ni feddwl am uh, beth sydd o'n blaenau ni yn yr etholiad nesaf, mae'r pole ddim yn dangos ar hyn o bryd y bydd unrhyw blaid yn cael mwyafrif o seddi yn y Senedd, ac felly mae'n gofyn y cwestiwn unwaith eto um, a fydd yna um, orfodi ar y pleidiau i symud tuag at uh, clymblaid. Fe oedd dadansoddiad Owain wrth gwrs yn ddiddorol iawn ac yn weddol o gywir bydden ni'n dweud uh, o ran uh, beth yw natur gwleidyddiaeth Cymru a'r ddwy blaid hynny'n enwedig y Tyried a Plaid Cymru erbyn hyn. I ni yn gweld y Tyried yn mynd tuag at uh, agwedd sydd yn fwy Prydeinig, canolog, bosib nid gwrth datganoli, ond gwrth fwy o ddatganoli. Um, ac wrth gwrs mae Plaid Cymru yn arddel safbwynt clir iawn o ran angen datganoli fwy o'r ymoedd a gwneud hynny um, tuag, at y, er, um, tuag at gael annibyniaeth i Gymru. Felly mae'n am, anodd iawn iawn rhagweld sefyllfa le gallai Plaid Cymru a'r Blaid Oriedd weithio gyda'i gilydd mewn clymblaid yn y natur y ddwy blaid hynna ar hyn o bryd, um, os fi oedd hynny erioed yn, yn bosib, sydd yn arwen rwy'n i feddwl fod yr datrysiad clymbleidio i gyd yn um, golygu bod y blaid lafer yn rhan o'r datrysiad yna um, hefyd, a fe es i a Carwyn yn rhan o'r um, clymblaid, uh, bydden ni'n weid oedd yn weddol o lwyddiannus fel model o glymblaid yn ystod y cyfnod yna rhwng 2007 a 2011. Um, felly mae fe fydd pob plaid yn, yn gyndyn iawn i sôn am glymbleidio cyn etholiad, um, a fe fydd pob plaid yn meddwl y bod nhw yn gallu ennill mwyafrif hyd yn oed cyn cyn etholiad. Um, ond reality gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac mae'r poli opinion yn dangos hynny nawr, yw uh, bydd clymblaid o bosib yn, yn, uh, yn reality yn dilyn um, etholiad mai. Ond anebygol tu hwnt, bydden ni'n fodlon rhoi mortgage y tŷ yma, dwi'n eistedd ynddo, uh, ar y ffaith fod yn anebygol iawn iawn y bydde yna unrhyw glymbleidio rhwng Plaid Cymru a, a, a'r Toried. Um, na chwaith mae'n debyg rhwng y Plaid Lafur a'r Toried, ond geith Carwyn ateb hwnna. Chi'n mwyn ychwanegu unrhyw beth Carwyn neu o'n i'n mlaen? Mae lot o gwestiynau dyn ni nawr. Eitha sicr bydd na ddim clymblaid rhwng y Blaid Lafur a'r Toried. Mae'n gwestiwn wrth gwrs ynglyn â beth sy'n digwydd rôl mis mai. Uh, a does dim un blaid wedi ennill mwyafrif. yn y Cynulliad. Mae'r toriad wedi mynd o safbwynt lle o'n nhw'n gallu gweithio gyda phledi eraill i safbwynt eitha eithafol Prydeinig mewn ffordd yn trio gwrthod um, llawer o, o, o Gymreigdod ac i warau i'r lleiafrif hyn, um, tua 20 y cant o lle Pembreg a cadw'r o'r, or poblogaeth sydd yn erbyn unrhyw... Er, nid, nid, nid ac yn Cymreictod, dyn nhw ddim moyn byw yng Nghymru, maen nhw'n byw mewn gwlad arall sydd ddim o'r enw Cymru. So felly, y cwestiwn mawr yw, os oes neb am mwyafrif ar ôl mis mai, ble mae'r glyfnau? Wel, yr unig un sy'n bosib yw rhwng uh, y Blaid Lafur a Phlaid Cymru. Does dim un arall yn, yn bosib o gwbl. Na, mae hwnna'n swnio fel sef yn rhwydd. Dyw e ddim yn rhwydd. achos mae'n dibynnu wrth gwrs beth yw pwy- be- be- beth yw'r siâr o'r seddi yn y y y y yn y Senedd, mae'n dibynnu wrth gwrs ar pa fath o o gytundeb all fod, dwi'm yn credu bydd e bydd e'n rwydd o gwbwl. A'r peth yw, 'di bobl 'di bobl ddim yn gallu pleidleisio dros glymblaid, nage, fel fel mae'r system yn yn yn gweitho. So fe fydd e fe fydd e'n ddiddorol, bydd pob plaid wrth gwrs yn yn ymgyrchu er mwyn er mwyn ennill, uh, a byddwn ni'n gweud na wrth gwrs, a, ond ar ôl mis mai, wel, bydd yna lawer o siarad a, a, a lawer o drafod falle, os oes yna ddim mwyafrif gan unrhyw blaid. Gret, diolch Carwyn. Reit, mae yna gwestiwn wrth Will yn Ysgol Gafin Gwynllyw. Beth yw eich barn ar ymateb Mark Drakeford i'r pandemig? Owain, ble atat ti? Beth yw dy farn di? Um, fi'n credu bod Mark Drakeford yw mewn ffordd y person delfrydol fel prif weinidog mewn pandemig, a'n enwedig rhywbeth iechyd. O achos mae gefndir ei gyd yn iechyd. Os edrychwch chi ar yr reoleiddiau, mae fe yn gwybod y reoleiddiau miwn a mas. Mae ma fe, mae gyda fe yr kind of, ffordd mae e'n edrych ar bethau, mae fe yn rhywun eitha scientific yn diwe. Ond, y broblem gyda hynny yw, i ddelio gyda pandemig, mae rhaid mynd tu hwnt i hynny. A mae rhaid kind of, cyfathrebu i'r galon hefyd. A, ac ambell waith fi'n credu bod Mark yn gallu cydio yn y reoleiddiau yna a meddwl bod pawb yn dilyn y reoleiddiau fel mae e'n neud. A nath e'n haro i, nath e weud yr, y stori yna mewn un uh, cynadledd i'r wasg ynghylch fe yn mynd ar y beic iddi, um, uh, iddi uh, allotment e yng Nghaerdydd. A ni'n meddwl, Dyw hwnna ddim rhywbeth fi'n credu bydde lot o bobl tu allan i grŵp bach o bobl yn gallu unieithu gyda. Felly mae'n haro i bod 'da fe lot o wybodaeth am y maes yma, a mae hynny'n wedi dylanwadu ar ei benderfyniadau fe, ond wedyn, fi ddim yn siŵr ambiti'r kind of negeseuon ehangach 'na i Mark Drakeford. Caron neu Elin, chi'n mwyn adio unrhyw beth i hynna? Wel, byddwn ni'n dweud o edrych ar wylio Mark Drakeford o, o, o'n rôl i fel llywydd um, a ddim o'n rôl i fel cynrychiolydd Plaid Cymru yn y, yn y Senedd. Um, dwi yn meddwl fod e, yn, mae, mae yn agos i fod fel wedodd Owain, mae, mae, uh, i, i fod ar, ar, ar gwledydd neu'r person perffaith i fod yn gyfrifol am bandemig iechyd oherwydd mae e'n deall y maes iechyd a mae e'n ddyn manylion a mae hynna'n bwysig iawn. Ond dwi'n meddwl ta'r peth mwyaf o'i blaid e a'r beth dwi'n ei edmygu fwyaf amdano fe yw fod e'n cymryd cyfrifoldeb am bob un o'i benderfyniadau, fod e'n ysgwyddo nhw gyd bron ar ran y genedl ac fod nhw'n fod e'n cymryd y penderfyniadau ni gyda'r cymhelliad cywir um, ac felly nid er mwyn cael yr headline yn y papur y diwrnod canlynol neu i gael bounce yn y pole piniwn gwleidyddol. Mae e'n cymryd unrhyw un o'r penderfyniadau yma. Mae e yn ei cymryd nhw oherwydd mae e wedi dod i'r casgliad o edrych ar y dystiolaeth um, ac o'i werthoedd personol ei hunan, taw dyna'r penderfyniad cywir i'w wneud. Ac felly mae hwnna i'w edmygu pei'n ydy rwy'n yn cytuno gyda rhai o'r penderfyniadau um, neu beidio. Dwi'n bersonol wedi cytuno gyda'r rhan fwyaf nhw, ond nid nhw gyd. Um, ond dwi'n parchu'r ffaith fod e'n gwneud yr penderfyniadau yma gyda'r cymhelliad cywir, a dwi ddim yn meddwl fod na'n wir am bob arweinydd gwlad o fewn y Deyrnas Gyfunol, a nid Nicola Sturgeon dwi'n cyfeirio ato fyna. Diolch, Elin. Dwi'n mynd i symud ymlaen. Mae Lara yn gofyn, um, oes yna ddigon o fenywod mewn gwleidyddiaeth? Nagos, cyn i unrhyw un o'r ddau ddyn i ateb y cwestiwn yna, neu... um, a, fel mae'n digwydd yn Senedd Cymru ar hyn o bryd, i ni mwy na lai yn hafal ac mae gyda ni dwy yn llai o fenywod na beth sydd o ddynion os dwi'n meddwl os dwi'n cofio'n iawn erbyn hyn. Felly ni mwy na lai'n hafal ac i ni wedi bod ers y cychwyn yn dda oherwydd fod y blaid um, Lafur yn enwedig a Plaid Cymru raddau llai wedi cymryd penderfyniadau dewis yy ymgeisyddion oedd yn oedd yn yn cael y balans rhwng y, y rhywiau ac felly ni, yn yng Nghymru Senedd Cymru oedd y Senedd gynta erioed i ethol uh, hanner dynion hanner menwod yn 2003 ac oedd hwnna'n gam mawr um, yn ngwleidyddiaeth y byd o ran hynny i bob pwrpas a felly wnaethon ni'n canu clodydd Cymru digon ar y pwynt yna i gofio hynny. Um, dwi yn meddwl fod lot fawr o waith yn ei wneud. Dwi'n meddwl fod e'n anoddach ar fenywod i fod yn rhan o wleidyddiaeth yn gyffredinol ac i ni wedi gweld y cyfnod cyfryngau cymdeithasol yma yn wneud hynna hyd yn oed yn anoddach lle mae pob tystiolaeth yn dangos fod fwy o feirniadu a fwy o fygythiadau i fenywod um, mewn gwleidyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol na beth sydd ar y cyfan i, i ddynion ac i ni'n gweld fod dim digon o fenywod yn cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth lleol. Chmod, um, beth yw e, 25 y cant fyna o gynghorwyr Cymru sydd yn fenywod, ac mae hwnna'n dorcalonnus o hyd. Felly, i ni ddim wedi torri trwyddo'n ddigon ac yn barhaol, a mae fwy i wneud ar hyn yn bendant. Gret, diolch Elin. Dwi'n mynd i fynd yn syth at Maisie. Mae Maisie a'i llaw yn y sbel. Maisie, ti'n mwyn trwy dy feic arno a gofyn dy gwestiwn? Diolch yn fawr a ga i jyst un gyntaf oedd yn hyfryd clywed llais Cai earlier. Shwmae Cai, fi'n gobeithio bod ti'n iawn a Llywydd, hyfryd i weld ti unwaith eto. Um, diolch am ymuno heddiw. Mae cwestiwn fi ynglyn â'r er oedran pleidleisio. Um, sut ydych chi'n meddwl, um, falle Ywain yn benodol hefyd, sut ydych chi'n meddwl bydd hwn yn cael effaith ar yr etholiad ym mis Mai? Um, nawr bod pobl ifanc yn cael llais, ac a oes cynlluniau yym gyda'r pleidiau mwyafrifol neu unrhyw blaid i ymgysylltu gyda phobl ifanc yn fwy yym gyda'r etholiad 'na ar y gorwel? Diolch. Owain, ti moyn ymateb? Wel wel nes i sylwi yym bod Adam Price yn enwedig wedi wneud lot o stŵr yy ynghylch yym arholiadau a ni'n gweld hynny yn eitha' diddorol, a fi'n credu mwy na thebyg yn chware mewn i'r prism yma, achos oedd e falle yn gallu gweld, wel ma' grŵp o bobl fan hyn nawr yym sy falle ddim yn hapus iawn a mi alla i geisio wneud yy a- a dylanwadu, a felly fi'n credu bod hynny wedi Bod y math o bynciau a, sydd yn um, falle yn, yn targedu pobl penodol myna, fi'n credu falle welwn ni fwy yn cael ei wneud o hynny, um, oherwydd bod yr, um, yr oedran uh, uh, wedi, uh, wedi disgyn. Arwen, chi moyn gweud rhywbeth am hwnna? Wi'n credu bod o'n iawn. Dwi'n yn credu bydd yna effaith mawr ar, ar, ar yr etholiad, achos dyw'r dyw ganran o bobl rhwng 16 a 18 ddim mor fawr yn ei gymharu ar, ar, ar boblogaeth, ond wrth weid hynny, bydd nhw'n ddylanwadol. Uh, ni wedi, fi'n credu mewn rhai seddi, a mae yna ddyletswydd ar, ar y pleidiau gwleidyddol i sicrhau bod, bod nhw'n apelio uh, ac yn esbonio i, i, i bobl sydd yn ifancach beth yw pwysigrwydd pleidleisio. Nawr, dwi ddim yn gweud bod yr ateb dy fi, achos mae hwnna'n gwestiwn wedi cael ei gofyn sawl gwaith dros y blynydde ynglyn â beth yw'r ffordd i, wneud hyn. Ond byddwn ni'n gobeithio bydd, bydd na... Ar un adeg, os ydym yn ôl 5-6 mlynedd, oedd, oedd, oedd pob gwleidydd yn gwybod bod bobl dros 85 oed yn pleidleisio, mwy neu lai, a bobl dan 20, 24 oed ddim yn pleidleisio, mwy neu lai. Nawr, y broblem dy hwnna yw, mae yna dueddiad wedi wedyn ni anelu polisïau at bobl sydd yn henach, lle bobl sydd yn ifancach. Ond ddim yn neud na, e, yn bwriadol, gael gael weid, ond na beth yw'r problem. Mae pethau wedi newid i'r gorau ers ni, mae yna mwy o bobl ifanc fel canran yn troi mas i bleidleisio, ond mae hwn yn gyfle i i, i gymryd grŵp o bobl sydd erioed wedi cael eu cyfrif o'r blaen a a, i, i, a esbonio fath mor bwysig gyda yw e i bleidleisio, ac wrth gwrs i bob blaid i esbonio pam dyle bobl i bleidleisio dros nhw. Dwi'n dwi gobeithio bydd y pleidiau gwleidyddol hefyd yn, yn dechrau datblygu polisïau ac ymrwymiadau yn eu manifestos sydd yn um, yn cael eu targedu ar gyfer y y boblogaeth ifanc, ddim jyst y rhai rhwng 16 ac 18, ond yr, um, y bobl ifanc yna yn, yn benodol, fel oedd Carwyn yn dweud, mae polisïau pleidiau gwleidyddol mewn manifestos wedi dieddol o ffafrio y bobl hun, um, pensiynwyr sy'n cael teithio'n ddim yn llwyr, pensiynwyr oedd yn cael eu trwy ddyledu am ddim, uh, felly um, mae eisiau nawr i'r pleidiau gwleidyddol feddwl am beth i rhoi rhywfaint fwy o flaenoriaeth ar y bobl ifanc hynny o hannog nhw i, um, i bleidleisio hefyd. Ac os gael ddweud, mae'n hyfryd um, clywed lleisiau Maisie a Cai, achos mae'r ddoi yn y seneddwyr ifanc yn uh, gynrychiolwyr o'i hardaloedd yn, uh, yn Senedd uh, Ieuenctid Cymru hefyd, um, a felly fod rhai arall yma. Ond maen ma nhw um, wedi arwain y ffordd ar y drafodaeth gyhoeddus am wahanol bolisïau sy'n bwysig ac i ni'n gweld pobl ifanc a diddordeb mewn meysydd penodol felly ac yn llusgo pleidiau gwleidyddol i fod â diddordeb yn y meysydd hynny. Um, rhai amlwg iawn, Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Yes Cymru hyd yn oed, mae, mae pobl ifanc yn llusgo y pleidiau gwleidyddol i drafod fwy am amgylchedd, am gyfartaledd, am annibyniaeth ac mae hwnna'n beth da. mae issues falle yn fwy pwysig i bobl ifanc na pleidiau gwleidyddol fel, fel o'n nhw i bobl fel Carwyn a fi pan o'n i'n uh, ifanc. Um, ac mae, mae Yasmin yn gofyn, um, ydych chi'n credu bod oedran pleidleisio 16 yn beth da? Uh, Dwi'n cymryd o'ch atebion chi bod chi'n chi meddwl bod e'n beth da bod yr oed yna? Ydy, gret. Ocê, diolch i chi. Mae Georgia yn gofyn, beth sy'n mynd i ddigwydd i fenthyciadau myfyrwyr um, yn ystod y pandemig? Beth wyt ti'n meddwl fyna, um, Georgia, um, o ran os na unrhyw newidiadau mynd i fod, neu oeddi'r pandemig yn mynd i gael ei ysgymryd i mynd i ystyriaeth? Trafod, trafod George yn felly yn teipo yeah. fwy o new, um, beth yn union oedd mae'n feddwl. Um, does na'm lot o drafodaeth yn y, yn y Senedd wedi bod hyd yn hyn a ddyle myfyrwyr gael rhyw fath o adaliad ar gyfer y ffaith fod nhw wedi cael profiadau gwahanol iawn lenni yn eu prifysgolion nhw i gymaru â blynyddau i ddod. Ond mae'n bosib gyrraeddwn i'r pwynt yna le fydd yna fwy o bwysau ar gwleidyddion yn Llywodraeth San Steffan ac yn Llywodraeth Cymru i fod yn edrych nôl ar y flwyddyn yma a meddwl beth oedd wir gwerth yr pecyn yna o, o addysg i, i bobl ifanc Cymru ac a, o, a o, odyn nhw'n heiddi fod yna rhyw fath o adaliad iddyn nhw neu beidio uh, am uh, hynny. Ond dwi'n meddwl fod y drafodaeth yna wedi cychwyn yn iawn eto, ond mae'n bosib y dawi. Ydy. Gobeithio fod hwnna'n ateb y cwestiwn Georgia. Os na, os alli di um, uh, roed yn y chat um, os oes yn rhywbeth ti'n moyn dilyn lan ar hynna, a mi ddown ni nôl ato ti. Um, ydy myfyrwyr yn debygol o fod o dan anfantes oherwydd gwaethygiad posib i'r economi? Ah, right. Wel, fi'n credu bod hi'n heriol iawn i, i bobl i raddedigion. Um, fi'n edrych ar yn sefyllfa ni'n ITV, ni, ni ddim yn recriwtio ar hyn o bryd. Um, ges i galw ar ffôn wrth rhywun oedd wedi gwneud cwrs newyddiaduraeth yn ddiweddar yn gofyn am, uh, am gyfleuon a mae'n anodd. Um, Sym dawt uh, am biti hynny. Yym ond yym yr unig beth fi'n credu o'n sicr o'n o'n mai yym o'n yn faes i yy allen i ddweud yw yym y gobaith yw bydd pethe'n yn ail gydio w- w- wedi hynny ddigwydd. Hmm. Byddwn ni'n cyd-fynd efo hwnna. Mae pethau ar stop ar y bryd, achos mae sawl cynllun prentisiaeth yn er enghraifft, gan enghraifft wedi bod stopo ar wedi yn y, yn y sector gyhoeddus. Ond nid felly bydd am byth. Uh, beth mae'n rhaid ni anelu at yw beth sy'n ei ddigwydd felly o'r gwanwyn ymlaen, sef uh, mwy a mwy o bobl wedi cael ei, ei brechu, uh, felly mwy a mwy, llai a llai o'r um, o Covid, o'r, or clwy gyda ni, a wedyn ni gobeithio a gweld pethau yn dod nôl i rhywbeth yn agos i normal. Does dim byd mynd i gweith cyn ni, a fel efe cwpl o fisioedd byddwn ni'n meddwl ar ôl y gwanwyn er mwyn bethau i, ddech, i ddechrau lan. So byddwn ni'n gweud, diwedd yr haf, falle dechrau'r hydref uh, y flwyddyn nesaf, bydd pethe falle wedyn ni yn dechrau mynd nôl i rhywbeth sydd yn agos i normal a mwy o mwy o gyflogwyr wedyn ni yn edrych i recriwtio bobl. Ond bydd yn anodd yn y cyfamser yn greu. Gret, diolch. A diolch Giorgio am, am, am ddilyn lan fyna. Um, right, mae gan Julia gwestiwn da. Sut mae ymgyrchu gwleidyddol

ac i bobl i wybod bod chi wedi cnocio drwsau, achos maen nhw'n siarad â bobl eraill a gweud bod chi wedi cnocio drwsau. Chos un o'r pethau ni'n clywed trwy amser yw, ni byth yn gweld chi, dim ond am amser etholiad. Ac os ydyn gweud, gwrndwch, sy'n ni'n cnocio drws chi bob noswaith pan mae Coronation Street blan, blan, byddwch chi'n cael clown digon o'n e. Ond, a y ffaith yw, does dim digon o, o ganfaswyr dy pleidiau gwleidyddol i wneud na ta beth unrhyw blaid yn, yn, yn, yn Nghymru. bydd yn od dros ben i gael etholiad lle bydd na mwy a mwy o bwyslais ar y cyfryngau. Mae hwnna wedi datblygu dros y blynydde, lle mae bobl yn cael i, i, i manylion o, o teledu er enghraifft, a falle o'r radio, mwy o mwy o bobl o, o, o, o gyfryngau, gyfryngau cymdeithasol, sydd yn rhywbeth gwael fy marn i. Pidwch dechrau fi ar Facebook a Twitter. Ond beth bydd ddim yn digwydd yw, bydd, bydd ddim o'r cysylltiad personol na, a bydd nhw'n ond dros ben. Achos un o'r pethau mae Plaid Ientyd i wneud, wel ni'n wneud y beth yw, dros mewn blynyddau cyn etholiad, ni'n croco drwsau. A ni'n trio ffindo ble mae'n pleidleiswyr ni. Os, mae rhywun, os ni'n croco drws, rwy'n gweud, mae rhywun gweud, mae'n byth mynd i bleidleisio chi, chi'n gwybod, mae'n gwybod, yn ôl na. Ond ar noswaith etholiad, ni'n cnoco drwser bobl, ni'n gwybod sy'n mynd i'n bleidlais o dros dweud, sy'n mynd i'n cnoco drwser pawb sy'n pwynt. Bydd ni'n ffynu neud na, gwrs, am yr etholiad tyn, falle bydd hwnna'n ein gwaniaeth, lle chi'n cnoco drws rwy'n am 8 o'r gloch yn nos yn gweud chi'n mynd lawr i bleidlais, so o nawr i'n gofio, nawr mae'n mynd, Byddech, mae ma, ma lot o bobl yn y sefyllfa yna, weithiau chi'n cael gwneud drws rwy'n, a maen nhw'n gweud, o, byddai fe'n lawr nawr, a maen nhw'n pyjamas, chi'n gwybod y celwydd yw e, ond uh, chi'n neud y ta beth. So, bydd yr elfen yna o gnoco drwsau er mwyn sicrhau bod eich pleidleiswyr chi uh, mewn mas i bleidleiso yn mynd, a yn anodd i wybod beth bydd yr, um, yr effaith hwnna. Wel, fi fydd yr unig un siŵr o fod ar y ar y cyfarf- yn y ar y panel yma sydd yn sefyll etholiad flwyddyn nesa, yy Carwyn yn bendant ddim, a sa i 'di clywed dim byd amdano ti Owain yn yy yn dod mas ar gyfer unryw blaid benodol yn yr etholiad yna, yym felly mae e w- mae e wedi newid eisioes yndyfe? Dyw etholiad ddim yn digwydd dim ond yn y mis dwetha 'na yy cyn yr etholiad i ymgeisydd, ma' yym dwi'n arfer meddwl am etholiad fel cyfnod bron o ddwy flynedd o flaen unrhyw etholiad i fi'n benodol. Ac wrth gwrs nawr, yr, yr cyfnod yma o nwedig y cyfnod drwy'r haf, meddyliwch amdana i, dwi'n dwi, gynrychiolydd o etholaeth wledig, dwi'n hala fy haf yn mynd o gwmpas sioe amaethyddol yn benodol. Um, maen nhw dwywaith yr wythnos mewn gwahanol bentrefi yng Ngheredigion a dwi ddim wedi gallu mynd o gwmpas dim un o'r rheini. A, dyw, a mae Mae, mae'r cysylltiad yna uniongyrchol gyda pobl wedi, wedi dorri yn llwyr. Mae pobl wrth gwrs yn llwyddo i gysylltu, mae fwy o bobl wedi bod yn cysylltu dy fi ar e-bost a gofyn cwestiynau coronavirus i fi na beth sydd erioed wedi wneud siŵr o fod, Lenny, so mae yna gysylltiad oes. Y peth, yr unig beth sydd yn, yn um, dim codi nghalon ni, yn sicrhau bod ni ddim yn digaloni gormod am beth hyn, yw'r ffaith bod dim un o'n wrthwynebwyr gwleidyddol i chwaith yn gallu mynd mas a canfaso neu mynd i sioe amaethyddol, felly ni gyd yn yr un, yn yr un twll o ran hyn i gyd, ac i ni yn gorfod troi rhyw gymaint, pyn ydy Carwyn yn lyco Facebook a Twitter neu beidio, ond i ni yn gorfod troi rhyw gymaint at y cyfryngau hynny i galluogi ni i roi fideos lan neu siarad yn weddol o a uniongyrchol gyda etholwyr drwy hynny, um, ond dyw hwnna ddim yn gyfrwng sy'n cyrraedd pawb ac mae'n wahanol i wahanol oedrannau hefyd. Um, ond um, na, fe fydd yn wahanol um, a gobeithio byddwn ni mewn sefyllfa yn agosach at yr etholiad um, le byddwn ni'n gallu cnoco drwsau a siarad â pobl um, unwaith eto os ydy'r rhaid chi wedi digwydd yn ddigonol. Gael yn ôl ar wyliau stori fach am hyn, yn etholiad 2016, o'n i'n gyrru trwy ddod pentref ffos y ffin yng Ngheredigion, a pwy weles i ar, ar y wyth, ond o'n Elin mas a'i, ai, ai, ai chryw, a stopes i'r cael, a gynigies i helpu, gys, gys i wrthod, mae'n ffordd neis, mae'n rhaid i weid, ond fi'n siw byddwn wedi bod stori mawr i Owain i weld uh, arweinydd uh, Llafur Cymru y mas yn cloco drws yn ffos y ffin gyda, gyda ymgeisydd Plaid Cymru. Diolch. O, Owain, a beth... O'n i'n panic o bryd hynny, Carwyn, os dwi'n cofio'n iawn. O'n i wedi panic... O'n i wedi panic o bryd hynny, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i golli'r etholiad. Dyna fe, o'n i'n cynnig helco. O, os ti'n gallu di wedi rhywbeth a beth ti um, gohebu ar wleidyddiaeth mewn pandemig? Wel, o'n i'n siarad am dyn, cyn i, fi'n credu beth sy'n haro i yw y ffordd mae newyddiaduraeth yn gweithio yn y bôn yw, yw siarad y pobl. Uh, a mae gwleidyddion ddim rili really licio dod i bethau ar y bapur, ddim yn rili really licio dod i bethau mewn text, um, ond maen nhw'n hapus falle i, i sgwrsio ar y coridor. Uh, a mae'r elfen hynny um, wedi, uh, wedi mynd. Uh, fi ddim wedi gweld um, lot o wleidyddion o gwbl uh, wyneb yn wyneb, a fi'n credu bod yna wedi dylanwadu ar y ffordd a falle'r straeon i ni'n gael. A beth arall dyn ni'n gweud yw bod yr um, datganiad dyddiol yna hefyd yy, wedi newid um, falle ffordd mae newyddiadurwyr yn meddwl ychydig uh, ar access um, i uh, i'r Llywodraeth ac i'r Prif Weinidog. Um, pan oedd Carwyn yn Brif Weinidog, oedd, oedd, oedd datganiadau a oedd um, cynadleddau yn digwydd, falle yn fusol neu rhywbeth felly, neu ar adegau pan oedd yna rhyw, rhyw stori fawr, ond fi'n credu y ffaith bod yna ddatganiad dyddiol nawr a cyfle i ofyn cwestiwn bob dydd o rywun, fi'n credu bod hynny wedi hefyd dylanwadu ar uh, y ffordd uh, a'r math o newyddiaduraeth i ni'n gael. Anwen, sori, mae rhaid i fi fynd am dri. Iawn, dim problem. Sori am le. Na, mae Aled wedi bod yn aros am y neddgar. Uh, Aled, un cwestiwn olaf. Ti'n moyn gofyn yn gyflym dy gwestiwn? Um, yeah, oce. Okay. Mae fe i Carwyn, actually, felly mae'n oh. good time. Um, yn 2016, pryd oedd um, yn y sen oedd nhw'n pleidleisio am y Prif Weinidog Cymru a oedd y thing yn taid yn 29-29. Fi eisiau eisiau gwybod beth oedd yn eich meddwl pryd nath y e digwydd. Wel, mae'n beth o'r, o'n i'n gwybod oedd yn dod, Aled, achos o'n i'n wedi clywed o flaen llaw. So, oedd o'n lot fawr o, o siarad wedi bod. Be, o, beth o'n i wedi gwneud? O'n i wedi siarad y Kirsty Williams, yr, rydr, um, yr unig rydrydwr oedd yn y, yn, yn y cynulliad. O'n i wedi siarad â hi o flaen llaw. Uh, amser cyn beth y digwyddodd er mwyn sicrhau bod ni'n ni'n gefnogol, so felly o'n i'n gwybod o leia oedd e'n mynd i fod yn 30, 30, so o'n i'n gwybod oedd e'n dod, a peth peth mwy- a peth twpa, ma' raid fi weud, wnes i, oedd 'na oedd 'na o beth o gwair 'da fi, hay fever, a ar ddiwedd y bleidlais oedd e'n oedd e'n liged i'n ddagre, yn llifo, a piges i nishêd lan a dweud 'na, wnes i hyn, fel'na, wrth gwrs, beth oedd y llun yn y papur? ar flaen y papur blwyddyn, er, er, dwi'n meddwl, rôl ni, fi yn neud na, bol yn meddwl, ni'n llefen, achos y ffaith bod, bod ni ddim wedi ennill y gyfan, no dde, ond mae i o dde, ni'n digon twp i wneud e, dwi ddim yn wneud e, ond oedd e well a dagre mynd lawr, lawr yn, yn, yn, yn wyneb ein, yn beth yn digwydd. So ni'n gwybod oedd yn dod, uh, mwy na lai, a wedyn wrth gwrs, Pwy sy'n lwcus yr ail ro? Oedd na ddrama ryfeddau'r foment yna, achos wrth gwrs o'n i'n galw'r pleidleisiau allan yn ôl trefen y wyddor, a fi, o'n i newydd gael yn ethol yn llywydd yn neud hynny, dwi'n meddwl, ac o'n i ddim yn hyd yn oed siŵr beth oedd yn mynd i fod yn digwydd nesaf. Ond yn trefen y wyddor, fe oedd un, um, oedd Kirsty Williams, oedd yr um, oedd y diwetha i, on, ond un, Lian Wood oedd wedyn, uh, i roi i phleidlais. A felly dan y foment hynny, er felly oedd cys ti wedi rhoi gwybodaeth i Carwyn, oedd y rhan fwyaf o'n i ddim yn gwybod beth byddai'r canlyniad yn iawn. Felly oedd hi'n foment y ddrama, o gymaint y ddrama, oedd gymaint y bobl yn gwylio ar-lein, fe crasiodd yr uh, system IT yr Senedd, um, ac fe orfododd yna ni fydd soddi tyma bach yn fwy yn yn IT ni i gynnal uh, digwyddiadau um, a, a pleidleisiau mawr felly, felly oedd hwnna'n, um, oedd hi'n foment o ddrama um,